Hei Good Ni hi hei hetiang ang hi lehlam lehlam ah a ke hnung ah a ru a ni. Umm a hei chu tang thei lo tur ah a ngai ang tawh a. Chuan he lai a tlan luh tur hi nia hei hi a hau tak ber lai a nia ngaihhnuk chhuak leh ta. helai hi chu tui hawk pawn lo chirh hawk a nia a chirh hawk a tuna zimni in tlan lut ve leh dawn a ni. helai hian vawi thum nge vawi nga try try awm kha haha an ti anga thei lo tawp ah an in hnuk chhuak zel dawn a ni eehh.

helaia khuar a lut duh kher lo pawh hian a kal tlang ah tuna ah gypsy kalna ah hian a awlsam te in a kal phei a ni four wheel a lut thei tlat lo mai a gymi hi chuvang chuan in a pawt chhuak lawk dawn a ni. mi tlawm ngai tak mai a nia hei zirah hi tihian a hnuhna tura zidap a ni chirh karah a vei lamah a ni lo maw zirah a.

a race a kha lo ri tlem a ni kha aw tunah hian rawn try leh dawn ah kawng thar a rawn siam dawn e.

laiah hian a tang apiang hnu turin a awm a laiah hian kawng chungah hian pakhat duty a awm bawk a hmun hrang hrangah hian ahh winch ruah a hnuhna ang chi ruah khan a awm a hahkhan-- vawinia a lusai off roader te ahh member ni lem lo hmun dang atanga rawn chhim tu te khatiang khan an rawn ti ve thin a ti khan an zuam lai lai hi an rawn tlan thin a ni hei zimni khan lo hnuk chhuak tawh a hei a la four wheel tlat lo hei eng nge awmzia niang.

tuna in rider ahh stock tyre hmang. ah eng nge a nang kal lo ena motor tha a nia motor chak amaherawh chu a tyre hi ah heng lai chuan a pawimawh a ni tyre pawimawh eng nge an dawn kan tir ang.

helai khuarii chu a mang a ni lo. Chuvang chuanin tyre lian a ngai helai hi a to tlang an nawr bawk sia bumper hma lampang hian hei hi sumo hi. Kawr huil a nia, nakin a rawn ti ve chin dawn em dam helo a, aa tlan dawn lo em ania aw, kawng nuam lamah kal tlat mai, tuma kawr huil hi a hma ngem ngem mai a, hei line lo nei rem chang a rawn kal phei a han che vel chin sil a, tha tur a nia draw aa. Aa hnu ngai ang. aa tha lai a hel zut zut mai maw draw a ngam lo riau mai a rin ai aw lai saw sumo four wheel kan tih kha nia min tan loh na tan tlat nga ti nge isual deuh a mi le helai pawh hi a tan hreh tan chuan a chhak ah hian hei tlanna pangngai a lo awm a aaa a ti nge four wheel lo mawlh le four wheel hmang lo nge ni ang a race a hi an tla an an tlan chhin tawh a a a co pilot ah aṭanga eng eng hmuh dan a race eee pui miah miah khawp mai hei ih zing lampang ah khanin an han tlan chhuak mai a helai mahse a tlan hmasa te kha an dai kawi deuh tawh a. Aww, a motor hi a hip bet aniang tih tur a ni. Leh bakah maw? Umm. Hei vawi khua tha a zawng zawngah hian an tang lem lo a. Rua a tla sek che chu a zia deuh mai a ni. Khawiah pawh tan theihna vek a ni tiraw? Chu chu chu chu motor tha te tyre tha te.

eh ri line a hneh tlat he lah hian eng nge a ni dawn scorpio ka tang a ah helai hi chu a hmel en ang a ni lo a hmel en ang a ni lo bag leh lawk ngaih rawh. hei lo en nula hei an tire hman hi ahh hei heti ang ang chi hmang a nia tuna off road ho ina off road thang ho ina. An hman chu hei heti ang te hi a nia, ahh in a khan a sang, an ti sang a, khami nih loh chuan a hnuai a tut hma em em mai ni. Helai tlan chhuak zak, aw tlan chhuak zak thei tur hi chuanin van neih te a ngai hle a ni. Hei hi

Pawimawh ang chu chu. Khawnge a hmaa din a hi. A hnung a rawn la chhuah lova nen. Enge ah a motor a fit thla tur ah ngai lama din a pawh hi. I lut dawn e. Aw kai ve a. He lamah hian keta uai pakhat a awm a saw enge an ang aw saw lai sawn. a silencer a ti bung a hei hi an hluk chhuak leh ta. chhan chhuahna in a ni riau tawh lo helai hi a bera kawng ei motor tlan dawn em eh kan tlan vek chu eh a tha tlan ngei ngei tur te rawh kalmana eng nge hei a vawi khatna a nia.

helaia silencer bung kha a bung a bung a tlak ta lo mam le a va han hmuh nawm ter ter vel e a tlai tul tul ang a a hmuh zawm tur tur dawn tih hi chiang reng siraw a zibi he ni a pui khawp mai a tlai tul tul ang a hmuh nawm dawn nasa chu ni dai ang a ni tunah chuan ruate rawn tla se thlang lam aw ni sa lutuk a u mah hi an che tha peih lo a ni taiar pawh a nei tha hei hi. tlan lu tlan lui tum em an ti ve reng reng a kei nei tha a hupur awm vak dawn in ka hre lo tang dawn lo hrim hrim gypsy hi helai ah hian tlan na tur a hmu lo maw be be. la a en dawn alawm tlan chhuak thei dawn lo an tia voi khap na zo lo chang lo lui ve deuh bawk a ni a hle hlak a hle lutuk a hle lutuk a bawn lutuk khi khi ti laia awm ho khian gypsy a tlan chhuah thei an ring lo mahse a tlan chhuak chiang khawp mai buaina vak a nei lo vawikhatna kha chu-- En chhinna a ni a. Heng lai short cut te hi a ruah sur chuanin tihna mai an lo hau tak lutuk. Aw tan chhuak theih an awm mang mang lo ang. Hei, a sang sang a. Kan fapa hian rawn ti ve dawn nia. A harsa nge harsa lo. Tiang anga tayar tha a bo.

ka lai e a tlan nuam deuh turin a han siam rem a ni kan lo hrelo a zo lo maw kan tih mai tawh a khulai chu ka buai thlak na chu zu tauh char zel a kha min u a chan kha chu har lutuk a maw.

hian an kalna zawng zawng hi la kima har khawp mai a. a buai thlak khawp mai fit a ngai tlan kual par par a ngai a motor pawh an la kim lo ang helai a muhnawm deuh tur hi kan han la ni mai a chuvang chuanin an lo hrethiam dawn a ni le Mahbin a eng nge a ni dawn.

a chap hnawk mai chap thei lo pawh chap tho he lam ah hian helai tlan chak hi an lo la ding thap mai a ni aw pui tak a ni ringawt pui tak. ngak don lo mi ngak don lo mi ha tlan lut ve hrim hrim ang chu tlan ber ve lo te chuan dik lo re a bang a la ber lo re re aw hei pawh hi tang ve nual hmel tlat mai.

a hma lam saw ko pang saw va chuk tlat tawh a chu chu ah motor chak leh ko pang chuan a tlai tul tul a hei police a ni awm a aaa ala hmuh nawm dawn chau a hmunah hian aaa a dan chu dang deuh T V a lo thlir leh daih inang lo ang lo tak a ni ringawt. hnu chhuah pawh har sa a ni a hnuai lampang hu a do tlat tawh a.

Ahh beidawn a tum lo hrim hrim ah tihah chuan tawk mai sir rei hi awm awm te ti leh rawh le a bul hnai chuan rua sur ang deuh deuh a rawn sur sung sung zel T V a lo thlir leh. A hmun hi inang lo chuvang chuan a hmunah hian rawn kal ve ula a leh pekah chuan aww nuk chhuak e a amah pawh hianin a chhuak tep chu ni a chak tha khawp mai.

a ne e tara president nge nge tara nakuma chuan hei aia changtlung zawkin an la ti leh dawn mihring a en tu te ah a kal hrim hrim motor nena hetiang nga off road rawn chhim rawn ti ve chhin hrim hrim hi hei aia tam zawk hi an beisei tlat a ni. He lama mite hian hmuhnawm ti hianin lo thlir deuh deuh mai a ni. Aw, aw helah hian kan tute an lo off road ve a niang. Kan tute hi le khawnge han ti ro le khawngain motor, aw khawnge motor

he a ti lampang ah hian i tlan dawn nia chhak lampang ah hian aw khat atang kha maw ee he melh loh na lama tlan awi lo Aw hello pavilion hmaah hian motor dah lo tlâng ila hei khawpawlh in zim a.

ti hian an in zir chho ve zel a driver a driver lo tlan chang tawh driver tlan chang tawh khan in an in chhin a ti khan he kha be be a nih hi a va chak ve bawn lutuk Tiang anga vawi khat tlanna te an rawn tel duk mai a kha. A four wheel kha chhiat iraw four wheel chhiat chungin a rawn try a hei rinai chuanin.

hei hei ah an hluk chhuak dawn a hei member duty hluk hluk tur aw hluk phei hi aw kha khat a kha ah eh a kha khatiang kha khatiang a khatiang kha muh nawm alawm aw in thla hlun tur a awm lo a hnuh ngai awm pawn hmuh tur ah ti hian hnuk tur hian an duty ni tawp a hei chu ah an hriat sa vek a ni a hei chu in thla hlun a ngai lo.

e khawih e thia dawr hlau em ai a hei abu sang sang an a phur dawn e tunah a ruat sang a nen le.

Khawp mai motor tha tak a ni. Surat la vung.

duhloh na lam lama pan a ni maw maw. duh loh na lam lam a pan an thei zel a. zipsi hi zipsi hi tihna mai a ni lo.

Khaw ro lai a nia. A rua tlak phei chuan a paih a paih he bawi bawi mai dawn. Ava an chak em.